Kolosalılarǵa jazılǵan xat, birinshi bap. Qudaydıń qálewi menen Masix Iysanıń elshisi bolǵan men, Pavelden hám tuwısqanımız Timofeyden Kolosa qalasındaǵı iseniwshilerge, yaǵnıy, Masixqa sadıq bolǵan tuwısqanlarımızǵa sálem. Ákemiz Quday Sizlerge miyrim hám tınıshlıq bersin. Sizler ushın duwa etkenimizde, Iyemiz Iysa Masixtıń Ákesi Qudayǵa bárqulla shúkirlik bildiremiz. Sebebi sizlerdiń Masix Iysaǵa degen isenimińiz hám pútkil iseniwshilerge degen Súyispenshiliginiz haqqında esittik. Sizlerdiń bul isenimińiz hám súyispenshiliginiz aspanda sizler ushın saqlawlı turǵan úmitke negizlengen. Sizler usı úmit haqqında haqıyqat sózleri, yaǵnıy Xosh Xabar arqalı esitkensizler. Bul Xosh Xabar sizlerge de jetip keldi. Ol pútkil dúnya boylap adamlardı jaqsılıqqa jetelep, tarqalmaqta. Sol sıyaqlı, sizler Qudaydıń miyrimi haqqında esitip, Onıń haqıyqatın bilip alǵan kúnińizden baslap, Xosh Xabar sizlerdi de jaqsılıqqa jetelep tarqalmaqta. Sizler Xosh Xabar haqqında bizler menen birge xızmet etetuǵın súyikli Epafrastan tálim aldıńlar. Usı Epafras sizler ushın miynet etip atırǵan Masixtıń sadıq xızmetshisi. Sizlerdiń Muxaddes Ruwxtan alǵan súyispenshiligińiz haqqında da bizlerge ol bildirdi. Sol sebepten usılar haqqında esitken kúnimizden baslap, Bizler de sizler ushın úzliksiz duwa etip, Qudaydıń qálewin pútkil ruwxıy danalıq hám túsinik penen tolıq biliwińiz ushın sorap atırmız. Bizler jáne sizlerdiń Iyemizge ılayıqlı bolıp jasawıńız, Onı hár tárepleme ırza qılıp, hár bir jaqsı iste jemis beriwińiz hám Qudaydı biliwde ósip barıwıńız ushın da duwa etip atırmız. Onıń ullılıǵınıń qúdiretinen tolıq kúsh-quwat alıp, hámme nársege sabırlılıq penen shıday alıwıńız ushın hám Quday Ákemizge quwanısh penen shúkirlik ete alıwıńız ushın da bizler duwa etip atırmız. Quday Ákemiz bizlerdi nurdaǵı muxaddeslerdiń miyrasına sherik bolıwǵa miyassar qıldı. Quday bizlerdi qarańǵılıqtıń húkimdarlıǵınan qutqarıp, Súyikli Ulınıń patshalıǵına kóshirdi. Bizler Qudaydıń Ulınıń qanı arqalı qutqarıldıq, yaǵnıy, gúnalarımızǵa keshirim aldıq. Qudaydıń Ulı bolǵan Masix kózge kórinbeytuǵın Qudaydıń qanday ekenin kórsetedi hám Ol jaratılǵan hámme nárseden burın bar bolǵan. Óytkeni, aspandaǵı hám jerdegi kózge kórinetuǵın hám kózge kórinbeytuǵın nárselerdiń hámmesi, Masix tárepinen jaratılǵan taxtlar, húkimdarlıqlar, hákimshilik hám biylikler, hámme nárse Ol arqalı hám Ol ushın jaratıldı. Masix hámme nárseden burın bar bolǵan hám hámme nárse Ol sebepli bar bolıp turıptı. Masix iseniwshiler jámáátiniń, yaǵnıy, Óz denesiniń bası hám jámááttiń tiykarı. Ol hámme nárseden joqarı bolıw ushın óliler ishinen birinshi bolıp tirildi. Sebebi Quday Óziniń pútkil tolılıǵınıń onda bolıwın maqul kórdi. Masixtıń atanaq aǵashtagı qanı arqalı tınıshlıq ornatıp, Quday Ol arqalı jer hám aspandaǵılardıń barlıǵın Ózi menen jarastırıwdı qáledi. Sizler bir waqıtları jaman is-háreketlerińiz sebepli kewillerińiz benen Qudayǵa jat hám dushpan edińler. Endi bolsa, Quday sizlerdi Óziniń aldında muxaddes, kemshiliksiz hám ayıpsız qılıp qoyıw ushın, Masixtıń denesiniń ólimi arqalı sizlerdi Ózi menen jarastırdı. Tek ǵana isenimde, Bárqulla turaqlı hám bekkem bolıp, ózlerińiz esitken Xosh Xabardıń úmitinen taymasańız bolǵanı. Men, Pavel, aspan astındaǵı pútkil adamzatqa járiyalanǵan usı Xosh Xabardıń xızmetshisi boldım. Házir men sizler ushın azap shegip atırǵanıma quwanıshlıman. Óytkeni, Masixtıń kórgen qıyınshılıqlarınıń jetpegen mólsherin Onıń denesi bolǵan iseniwshiler jámááti ushın men óz denem menen azap shegip toltırıp atırman. Qudaydıń maǵan bergen tapsırması boyınsha, Onıń sózin sizlerge tolıq jetkiziw ushın men iseniwshiler jámáátiniń xızmetshisi boldım. Qudaydıń Xosh Xabarı ótken ásirler menen áwladlarda jasırın tutıldı. Biraq, endi usı sır Onıń muxaddeslerine ayan boldı. Bul sırdıń basqa milletler ushın da qanshelli ullı hám bay ekenin Quday Óz muxaddeslerine bildiriwdi uyǵardı. Usı sır ullılıqqa erisiwge úmit beretuǵın ishińizde jasawshı Masix. Bizler, Usı Masix haqqında hámme jerge járiyalap atırmız. Masix penen qatnasta bolǵan hár bir adamdı Qudayǵa jetilisken qılıp usınıw ushın, bizler hár bir adamdı eskertip, tolıq danalıq penen tálim bermektemiz. Masixtıń qúdireti menen mende háreket etiwshi kúsh boyınsha, men de bul maqset ushın bar kúshimdi salıp miynet etpektemen. Kolosalılarǵa jazılǵan xat, ekinshi bap. Men sizler ushın, sonday-aq, Laodikiyadaǵılar hám Meni júzbe-júz kórmegenlerdiń hámmesi ushın qanshelli ǵayrat salıp atırǵanımdı biliwińizdi qáleymen. Meniń Usı ǵayrat salıwımnıń maqseti, sizlerdiń kewillerińiz jubanısh tawıp, súyispenshilik penen birlesiwińizden ibarat. Solay etip, sizler minsiz túsinikten payda bolatuǵın kámil isenim menen Qudaydıń sırı bolǵan Masixtı bilip alasızlar. Masixta aqıl-danalıqtıń pútkil ǵáziynesi jasırılǵan. Bunı men hesh kimniń sizlerdi maylı til menen aldap ketpewi ushın aytıp atırman. Sebebi meniń ózim arańızda joq bolsam da, Ruwxım sizler menen birge bolıp, arańızdaǵı tártipti hám Masixqa degen isenimińizdiń bekkemligin kórip, quwanıp atırman. Sonlıqtan Masix Iysanı Iyemiz dep qabıl etken bolsańız, Onıń menen tıǵız qatnasta bolıp jasańlar. Onda tamır jayıp hám tiklenip, ózlerińiz úyrengendey isenimde bekkemlenip barıńlar hám Qudayǵa sansız shúkirlik bildirińler. Saq bolıńlar, Masixqa emes, al adamlardıń úrp-ádetlerine hám bul dúnyadaǵı mánisiz qaǵıydalarǵa tiykarlanǵan filosofiya, bos hám ótirik sózler menen hesh kim sizlerdi olja etpesin. Óytkeni, qudaylıq tábiyattıń pútkil tolılıǵı Masixtıń denesinde jasaydı. Sizlerde hár qanday hákimshilik hám biyliktiń bası Masix penen qatnasta bolıp, usı tolılıqqa eristińiz. Sizler Masix penen qatnasta bolıp, súnnet etildińiz. Bul súnnet adamnıń qolı menen qılınatuǵın súnnet emes, al Masix tárepinen islengen súnnet bolıp, usı arqalı gúnakar tábiyatıńız kesip taslanadı. Suwǵa shomıldırılǵanıńızda, Masix penen birge kómildińler hám Onı ólimnen tiriltken Qudaydıń kúshine isenip, sol waqıtta Onıń menen birge tirildińler. Sizler gúnalarıńız hám gúnakar tábiyatıńızdıń súnnetsizligi sebepli óli edińler, biraq Quday sizlerdi Masix penen birge tiriltti. Ol barlıq gúnalarımızdı keshirdi. Muxaddes Nızam talapları boyınsha bizlerge qarsı ayıp taǵıp, húkim belgileytuǵın hújjetti Quday óshirdi hám onı atanaq aǵashqa shegelep joq qıldı. Ol ruwxıy hákimler menen biylewshilerdi quralsızlandırdı. Olardı Masixtıń atanaq aǵashtaǵı ólimi arqalı jeńip, kópshiliktiń kóz aldında masqara etti. Solay etip, jeytuǵın hám ishetuǵın nárselerge, bayramǵa, Jańa ayǵa yamasa dem alıs kúnine baylanıslı hesh kim sizlerdi húkim etpesin. Bular tek keliwi tiyis nárseniń kóleńkesi, al haqıyqatlıq bolsa Masixta. Jalǵan kishipeyillikten hám perishtelerge sıyınıwdan Lázzet alatuǵın hesh kim sizlerdi sıyıńızdan ayırmasın. Olar tek ózleri kórgen ayanlarǵa ǵana berilip, óz gúnakar tábiyatınıń aqılı menen sebepsiz kókirek kóteredi. Bundaylar iseniwshiler jámáátiniń bası bolǵan Masix penen baylanıstı úzgen. Áne, usı bastan pútkil dene buwın hám sińirdiń járdemi menen kúsh alıp hám birlesip, Qudaydıń qálegen jolı menen ósip baradı. Eger sizler Masix penen birge bul dúnyanıń mánisiz qaǵıydaları ushın ólgen bolsańlar, onda nege bul dúnyaǵa tiyisli adamlar sıyaqlı Uslama, jeme hám qol tiygizbe degen qaǵıydalarǵa qulaq asasız? Bunday qaǵıydalardıń hámmesi qollanıw arqalı joq bolatuǵın nárselerge baylanıslı bolıp, Adamlardıń buyrıq hám táliymatlarına tiykarlanǵan. Awa, bul qaǵıydalar jalǵan dindarlıq, jalǵan kishipeyillik hám deneni qıynaw boyınsha aqıllıday bolıp kórinedi. Biraq gúnakar tábiyattıń qálewlerin júwenlewde olardıń hesh qanday paydası joq. Kolosallılarǵa jazılǵan xat. Úshinshi bap. Solay etip, Masix penen birge tirilgen bolsańız, onda aspandaǵı nárselerdi izleńler. Masix sol jerde, Qudaydıń oń jaǵında otırıptı. Jerdegi emes, al aspandaǵı nárselerdi oylańlar. Sebebi sizler dúnya ushın ólgensizler hám jańa ómirińiz Masix penen birge Qudayda jasırılǵan. Ómirińiz bolǵan Masix kelgende, sizler de Onıń menen birlikte saltanat penen kórinesiz. Sonlıqtan, ózlerińizdegi jerge tiyisli bolǵan jaman ádetlerdi, buzıqshılıq, haramılıq, nápsiqumarlıq, jaman qálewler hám nápsiqawlıq bolǵan butqa tabınıwshılıqtı joq qılıńlar. Bular sebepli, sózge qulaq aspaytuǵınlarǵa Qudaydıń ǵázebi keledi. Burın sizler de usınday adamlardıń arasında jasaǵanıńızda sonday is-háreketlerdi isledińler. Biraq endi hámmesin, ashıw, ǵázep hám jek kóriwshilikti qoyıńlar. Awzıńızdan hesh qanday ósek hám sógis sóz shıqpasın. Bir-birińizge ótirik sóylemeńler, óytkeni sizler eski tábiyatıńızdı onıń jaman isleri menen taslap, Jańa tábiyatqa iye boldıńlar. Bul jańa tábiyatqa iye adam Qudaydı tolıq biliw ushın óz Jaratıwshısına uqsap baradı. Solay etip, jańa tábiyatqa iye adamlar arasında grek hám yahudiy, súnnetli hám súnnetsiz, varvar hám skif, qul hám azat adam bolıp bóliniw joq. Al eń áhmiyetlisi, hámme iseniwshilerde jasaytuǵın tek Masix ǵana bar. Qudaydıń tańlap alǵan muxaddes hám súyikli adamları sıpatında rehimlilik, jaqsılıq, kishipeyillik, múláyimlilik hám sabırlılıq penen jasańlar. Bir-birińizge shıdamlı hám keshirimli bolıńlar. Eger kim de kim birewden ókpeli bolsa, Iyemizdiń sizlerdi keshirgeni sıyaqlı, sizler de bir-birińizdi keshirińler. Bulardıń hámmesine qosımsha, súyispenshilik penen jasańlar. Ol minsiz birlikke eristiredi. Júreklerińizde Masixtıń tınıshlıǵı húkimdarlıq etsin. Sizler bir deneniń músheleri bolıp, usı tınıshlıqqa shaqırıldıńız. Jáne de, shúkirlik bildirińler. Masixtıń sózi pútkil baylıǵı menen ishińizde jasasın. Bir-birińizge tolıq danalıq penen tálim berip, aqıl-násiyat etińler, Qudayǵa shúkirlik bildirip, Oǵan zabur jırların, alǵıs-maqtaw qosıqların hám Muxaddes Ruwxtıń ilhamı menen jazılǵan qosıqlardı shın júrekten aytıńlar. Sózińiz yamasa isińiz benen qılǵan hár bir nárseni,

Iyemizge unaydı. Háy, ákeler, ruwxı túspewi ushın balalarıńızdıń ashıwın keltirmeńler. Háy, qullar, dúnyadaǵı xojayınlarıńızǵa hámme nársede boysınıńlar. Bunı tek olarǵa jaǵınıw ushın kóz-abaǵa emes, al Iyemizden qorqıp, shın júrekten isleńler. Iyemizden sıylıq retinde miyras alatuǵınıńızdı bilip, Ne isleseńiz de, adamlar ushın emes, al Iyemiz ushın islep atırǵanday bolıp, shın júrekten isleńler. Óytkeni sizler Iyemiz Masixqa xızmet etip atırsızlar. Naqaq is islegen adamǵa naqaqlıǵına ılayıq qaytarıladı. Quday hesh kimdi ayırmaydı. Kolossalılarǵa jazılǵan xat, tórtinshi bap. Háy, xojayınlar! Aspanda sizlerdiń de uyeńiz bar ekenin bilip, qullarıńızǵa ádillik hám teńlik penen qatnas jasańlar. Bárqulla duwa etińler. Duwa etkenińizde shúkirlik bildirip, sergek bolıńlar. Bizler ushın da duwa etińler. Masixtıń sırı haqqında Óz sózin járiyalay alıwımız ushın Quday bizlerge jol ashsın. Men usı sır ushın tutqındaman. Bul sırdı tiyisli túrde, túsinikli etip ayta alıwım ushın da duwa etińler. Waqıttan jaqsı paydalanıp, jámááttiń sırtındaǵı adamlarǵa aqıllılıq penen qatnas jasańlar. Sózińiz hámme waqıtta jaǵımlı hám duzlı bolsın. Sonda sizler Hár bir adamǵa qalay juwap beriw kerekligin bilip alasızlar. Iyemizge meniń menen birge xızmet etetuǵın isenimli xızmetshi bolǵan súyikli tuwısqanımız Tixik men tuwralı hámme xabardı sizlerge bildiredi. Mine, men usı maqset penen onı sizlerge jiberip atırman. Ol hal-jaǵdayımızdı bildirip, sizlerdiń kewillerińizge jubanısh beredi. Tixik penen birge jerlesińiz, isenimli hám súyikli tuwısqanımız bolǵan Onisimdi de jiberip atırman. Olar sizlerge bul jerde bolıp atırǵan barlıq waqıyalar haqqında aytıp beredi. Meniń menen birge qamaqta otırǵan joldasım Aristarx hám Barnabanıń atalas inisi Mark sizlerge sálem aytıp atır. Sizler Mark haqqında nusqaw alǵan edińler. Eger ol sizlerge barsa, Onı qabıl etińler. Yustus dep atalatuǵın Eshu da sizlerge sálem aytıp atır. Yahudiler ishinen tek usılar ǵana meniń menen birge Qudaydıń Patshalıǵı ushın xızmet etpekte. Olar maǵan jubanısh boldı. Masix Iysanıń xızmetshisi bolǵan jerlesińiz Epafras sizlerge sálem aytıp atır. Sizlerdi Qudaydıń hár bir erkine tolıq isensin hám minsiz adamlar bolsın dep, Ol sizler ushın bar kúshi menen úzliksiz duwa etip atır. Sizler ushın hám Laodikiya menen Yerapolda bolǵanlar ushın Onıń kóp miynet etkenine men gúwaman. Súyikli shıpaker Luka menen Dimas ta sizlerge sálem aytıp atır. Laodikiyadaǵı tuwısqanlarǵa Nimfaǵa hám onıń úyindegi jámáátke sálem aytıńlar. Bul xat arańızda oqılǵannan soń, onı Laodikiya jámáátinde de oqıtıń. Sizler de Laodikiyadan kelgen xattı oqıńlar. Arxipke mınanı aytıp qoyıńlar, Iyemizden qabıl etken xızmetińdi orınlawǵa ıntalı bol. Men, Pavel, bul sálemnamanı óz qolım menen jazıp atırman. Meniń tutqınlıǵımdı umıtpańlar. Qudaydıń miyrimi sizlerge yar bolsın!